Mae diddordeb yn y gamp wedi ffrwydro dros y misoedd diwetha', yn rhannol wrth gwrs oherwydd llwyddiant Frankie. Y clybiau yn ffynnu ar draws y wlad, mwy a mwy o aelodau, un ohonyn nhw yw clwb Nedd ac Afan, dyma clwb ni.

Ie, clwb ni, clwb Nedd ac Afan. Um, Frankie Jones gyda ni ar y soffa, Rhian Gibson hefyd, prif weithredwr gymnasteg Cymru, a Rhian, hwnna'n enghraifft o glwb sy'n ffynnu yr adnoddau newydd hefyd. Adnoddau gym i'r gymanwlad, o'n i'n deall uh, o bos. Ond um, dim yr unig enghraifft o glwb sy'n ffynnu, mae'n siŵr. Mae Nedd Afan yn un o'r clybiau blaengar sydd yn arwain y ffordd. Hynny ydy fel fel clwb cymunedol sydd yn agor i drysau, sydd yn mynd allan i ysgolion, maen nhw'n mynd i tua deugain o ysgolion yn yr ardal hefyd i roi hyfforddiant a galw nhw mewn gobeithio wedyn i ymuno â'r clwb. Ond mae'r un peth yn digwydd ym ledled Cymru yym o, o ran beth sy'n digwydd yn ardal um, Bangor, Sir Fôn, Cynarfon. Mae'r clybiau yn glybiau gwahanol, ond eto hefyd yn gweithio'n fan hyn i gael clybiau sydd â safleoedd parhaol fel bod ni yn gallu um, cynyddu. Ond mae'n deg dweud, o dros y deng mlynedd diwethaf, bod nifer y clybiau wedi mynd o tua 70 i, i, i dros 100, felly mae'r galw yn fawr. Ydyn ni'n gweithio i agor clybiau newydd a, a tyfu faint o gymnast sy'n gallu mynd mewn i'r clybiau sydd yna hefyd. Just one example there, Frankie, of a local club. What was your first club? Where did it all start for you? Oh, mine started off in a club

perfect for the younger children. Ni'n sôn druan pethau mynd yn dda ar hyn o bryd. Yw hwn yn gyfnod pwysig rhwng digwyddiadau mawr fel yr ôl gêm a'r gymanwlad i genhadu o bosib? Chymod, faint mor bwysig yw cyfnod fel hyn? Uh, uh, mae ma, ma bob cyfnod yn bwysig. Yn amlwg, gyda ni hwb enfawr ar ôl gemau Olympedd, wedyn yr hwb enfawr enfawr ar gyfer gemau'r gymanwlad. Ond nawr, beth dyn ni'n neud ydy gweithio efo'n clybiau i i dyfu be maen nhw'n gallu gynnig i i bawb. Hynny ydy, dan ni wedi bod yn lwcus gyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru i gael rhagor o gymorthdal i helpu yym ardal y gorllewin, hynny ydy, yn ben- yn yn benodol ardal Aberystwyth, lan i Gaernarfon, i Sir Fôn, i weithio'n fan'na gyda'r clybiau iddyn nhw gynyddu eu maint nhw a hefyd i weithio gyda canolfannau hamdden ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig iawn nawr, tra bod y diddordeb yna, be dan ni eisiau ydy bod bod pob plentyn fel o ti'n deud dy ferch di'n fynna yn gallu ffindio clwb, clwb sy'n addas iddyn nhw mwynhau, cael y profiad gore a wedyn gobeithio aros mewn gymnasteg mor hir a phosib a wedyn mynd i chwaraeon arall neu fel Frankie bod yn hyfforddwr neu hyfforddwraig. Achos byw yn Gaerdydd yn bersonol so mae'n hawdd yn Gaerdydd nag yw e yn y dinasoedd ond chi'n so- o be chi'n sôn mae'n swnio fel bod 'na groestoriad gweddol ar draws Cymru. Oedd. Ynys Môn oedd yng nghlwb cyntaf i, a wedyn symudes i i glwb Bangor wrth i fi wella, ond dim bod fi erioed wedi cyrraedd safon Frankie. Ond mae o yn gwneud gwahaniaeth, dwi wedi bod yn gyfforddus mewn rhan fwyaf o chwaraeon a phopeth ar hyd y mywyd oherwydd be mae gymnasteg yn gallu wneud. Ond na, mewn tegwch, mae yna waith mae rhaid i ni wneud o ran yr ochr berfformio, yr ochr uwch, i i sicrhau i i fod o ledled Cymru lle mae bosib cael clwb gymnasteg ym mhobman os da chi'n dangos talent, ar hyn o bryd mae gymaint wedi ganoli, nid jyst yng Nghaerdydd ond yn y de, ond da ni'n gweithio'n yn galed yn llefydd fel Powys, yng Ngwynedd nawr a hefyd draw i ardal Wrecsam ac yn y blaen i geisio sicrhau bod unrhyw berson sy'n dangos talent yn ifanc yn gallu mynd ar y llwybr iawn, y y sporting pathway fel da ni'n galw fo. Yeah, Frankie Rhian's saying there, the structure is so important, if you do show